Hĩndĩ ĩrĩa tũkũigua rĩtwa kĩnyũthi twĩciragia mũndũ ũrĩa twenjaga ũrĩa njuĩrĩ itũ ĩngĩikara wega no mũthenya wa ũmũthĩ reke tũcemanie na kĩnyũthi ũmwe ũrĩa onanagia gũkorwo atĩ we arutaga wĩra wa kĩnyũthi arĩa enjaga maticokaga kũmũririkana ndũkĩnyihanyihie nderu cia thenge ĩyo ndĩnyitĩkaga Ũkũ gwĩtagwo itũra rĩa Rironi ndĩroni rĩ rĩ thĩinĩ wa Limuru kaunti ya Kiambu. haya wĩ na wĩ makũĩ atĩa gũkũ kana ũĩkaine atĩa na rĩtwa rĩrĩkũ Nĩ ma- manjũĩ mũndũ ũrĩa we- ũ- wenjaga ng'ondu Ehe. Kũrĩ angĩ ona manjĩraga atĩ ndĩ atĩ www.kinyoziwakondo.com Wewe kinyozi wa ng'ondu. Eh, Kinyozi wa kondoo. eh, nĩ- nĩguo wĩ- wĩ- wĩra ũrĩa eh, eh, ũndeithagia kũhe mũgate wa o mũthenya mabataro mothe kũrera nginya ciana gũthomithia nĩ wĩra ndĩĩte Okay. Eh, mwe- mweri ũyũ tũrorete gũkũhikia mweri wa ikũmi na mwaka wa ikũmi na ũmwe indo irĩkũ ũkoragwo nacio kana ũhũthagĩra thĩinĩ wa wĩra ũyũ Nĩ- kĩndũ kĩa mbere nĩ- nĩ nĩ magathĩ ma- ma- magathĩ Eh, na me haha Ĩĩ, igathĩ rĩrĩ nĩrĩo Rĩa kwenja. nĩrĩo rĩa kwenja ng'ondu Ehe, Ĩĩ, mhm, ĩĩ, rĩtagwo shears ehe. rĩ ngũrani na marĩa mangĩ tondũ nĩ kuona nĩ rĩkũnje haha Rĩa kwenjerwo na magũrũ-inĩ Mm. Mm, he- hena graph nigetha ni- nigetha rĩ nga- ngaharũkia ndaharũkia rĩ nĩ ũndũ wa kwenja o mũthenya o mũthenya rĩ guoko magathĩ no marĩe guoko gwaku rĩu nginya wageithia mũndũ ũguo ũ- ũkarigwo kaya nyitĩte ithatha kana sand paper ĩrĩa ya theremara na wambĩrĩria kwenja Mm. ng'ondu ĩmwe ĩkuoya kahinda kaigana atĩa kuma kĩambĩrĩria nginya mũthia nĩ nĩ irĩ motiganu Tondũ ng'ondu ĩrahorera rĩ, nĩ nĩ ĩkũrĩa ndagĩka mĩrongo ĩrĩ. Kwĩ- Kũrĩ ng'o- ng'ondu ĩngĩ ĩngĩ- ĩ- ĩ- ya- ya- nĩ ĩrahorera, nĩ horeri no ĩ- ĩna mwĩrĩ mũ- mũnene. Ĩyo nĩ ĩkũrĩa ndagĩka mĩro- mĩrongo ĩna. No kũrĩ ingĩ igũrũkaga mũno kana ingĩ rĩngĩ ĩna mahu wamĩikaria thĩ nĩ ĩrokĩra. Ĩyo nĩ ũrenda kũmĩ- kũ- kũ- kũ- kũmĩbacĩrĩra. ndĩ- ndĩkae kũ- kũgarimarania mwana enda ĩyo nĩ kũrĩ- nĩ ĩrĩa ithaa wamĩkaria thĩ rĩ no, no ũ- ũ- ũmĩambie ngingo-inĩ ngingo-inĩ kana, kana mũtwe wayo ũgagĩthiĩ ũikũrũkĩtie ũikũrũkĩtie ũikũrũkĩtie ũgethe- ũkenja nda ng'ong'o rĩu nginya rĩrĩa ũrĩ- ũrĩkinyĩrĩra harĩa ĩiguaga thithi mũno ĩgĩrima-inĩ hau ũguo hakuhĩ gĩrima-inĩ gũkũ gwitũ kũngiura rĩ wĩ- wĩra nĩ wagaga tondũ nĩ ũra andũ nĩ metigagĩra ng'ondu ciao nĩ nĩ ikũrwara nĩ ikũrwara ni- eh, rem- ni- pneumonia nĩ ikũrwara pneumonia nä å rä kugucia heho ĩĩ na wona ye njå rä ithä nä gå cenjia nä guo ĩgarũrũkaga ĩgarũrũkaga mũno Mĩ- mĩ- eh, rĩu ongorwo nĩ nĩ mĩatĩ wenja rĩ nĩ- mĩatĩ nĩ kũrũa ĩrũaga

E- e- em- em, tondũ ndĩkoragwo atĩ ĩna mwĩrĩ mũnyoroku rĩ nĩ- no no materethe o ta ũrĩa wonire gĩ- rĩ- rĩngĩ nĩ tũmĩthia tũtũ nĩkĩo wonire ĩnyita tuba eh, nga- nga- gaturu- gaturumbaria ũguo ha mũthia ĩĩ oĩkaine ta kĩnyũthi wa ng'ondu kuma gũkũ kaunti ya kiambu gũkũ rĩroni na wĩra wake